Ekiabeire gakonyara koiraneria korende tokogenda mpaka ase chinsemo chiria chia South Mugirango ase egetii kia Nyamarambe. Abwo ase rituko ria igoro omojumbe bwe chinsemo echio Silvanus Osoro abete gakonyara goikerana ase egetii ekio abwo ase arenge kobwatoka chibasari gochia ase aborokigwa ande mono korwa ase chisukuru ao esukuru ya bamura ya Kisii School, esukuru ya Cardinal Otunga amo nesukuru ya Cardinal Otunga Mosocho amo na Kereri Girls niga tia chisukuru chiabete chikonyara konyoria ekeki enene Ase ensemo y'okonyara kobwatoka chibasari echio chiarenge ang'e chibilion emerongo ene. Aborokigwa ao ao nigo babeire bakonyara gosabwa babe bakonyara kogenda ne chisemi, na abwo ase babete bakonyara goakerwa ng'a mbuya mono ase okonyara gokora buya ase ensemo eyio. Nonya nigo chingaki echi echio nigo omobungoi bwe chinsemo chia South Mogrango Silvanus Osoro abete akonyara gosegeta ogosoa ase chisukuru chi'obobundi abwo ase abete akonyara gosaba aborokia amo naborokigwa konyara gokwanera amo nabaibori Konyara koira abana babo ase chisukuru chi'obobundi eri kwabaibe bakonyara konyora chikosi chi'amagoko echirachi konyara kobakonya ase obogima bwabo bwa motwe. Tiga toranyare konyora oroboti oro buna rwabeterwe konyara kwariganigwa bene na Apolinari Zakama. Buna enchera eyemo y'ogosiria chisemi ase County ya South Mugirango nigo omojumbe bw'ebunge eyio omosike Silvanus Osoro, oyio boigo ore omochifu goikwa ase ebunge enene ya Kenya, Abwo tokachikora chipu chie chisiringi chimilioni emerongo ene gochia ase aborokigwa elifu eyemo, chimia isano na isato, ne chisekonda reuba korwa chigodi ao ao chi'ebungo eyio. ya school fees ya watoto wetu wa mugirango ndiyo hii.
Chischolarship echi chiabwatoka gochia ase chisukuru ao ababorokigwa obo bagosoma nigo bagochia gochengera ogosoma kwa bosa batari goakana nonya neseriingi. Chingaki esukuru ya bamura ya Kisii na eria ya bamura ya Cardinal Otunga nabo egeria yabo isiko ya kereri chienyorere esenene y'ekio ekiiywo.

The reason why watoto wengi hawasomi ni kwa sababu wanakosa hela za kwenda shuleni. Boigo nigo abaibori b'ebunge eyio bagochia gotoorwa omosigo bw'ogoakana eschool fees gochia ase aborokigwa baria babo bagosoma chiday school, chingaki omojumbe oyio ariire ira y'ogochia gokonya chisukuru.

Kia goikaransa agaa korwa aa mpaka marogoba ng'a nesimi y'obwate, oikaransete nka, nesimi y'ogotaara nero, obekete chiearphone igaa, okonya goonchokana na paara ng'a bono naye obimaete. Egasi yao nokonya gosoa whatsapp na facebook ng'a nyarebe home, sijui home, naye ore nka otabwati kende. Gose bono baminto baria, soa agaa togwakanere technical course obe plumber.

Okorera nigo omojumba oso orateba buna egesaku ki'omogirango nigo kianyarire gekoirana maega ase chingaki chintambe bono, chingaki abenekeire abamenyi abo buna nachikomesia ekaunti eyio namagenderero.

Alright, mbuya mono kegima Apolinari Zakama ase okonyara gotwariganeria oroboti orwo ase enchera y'oboikeranu. Ah, iyo nkorwa ase chinsemo chia South Mugirango, abaorokigwa babete bakonyara kobwatokirwa chibasari, eh, chibesa chitari nke, bono na abana batigarete tokobwata ebitabu. Korende mwancha omorigereria o Kisii TV ase ensemo y'okonyara gosemia aborokigwa, babe bakonyara gwesokia na konyara goirikia ase chisukuru chi'obobundi. Nigo esukuru ya Nyaore Technical yabire ekonyara kobwaterana amo n'ecounty ya Kisii ase okonyara kobwatokana barabwo